The Mysterious Lake Michigan Triangle Bermuda Triangle a thlawhna leh lawnglen te an hnu chhui theih loh a mak taka an bo thin ang bawkin Lake Michigan pawh hi thil tam hrilhfiah theih loh a an bo fo vangin hriat a hlawh a ni. Ziaktu thenkhat chuan he hmuna thil thleng chanchin hi chhinchhiahin a awmna bial chu Lake Michigan Triangle tiin an sawi. He hmuna thil thleng langsar tak chu Lawnglen Thomas Hume chin hriat loha bo chungchang a ni. Kum sangkhat zere sawmkua leh pakhat, May ni sawmhnih pakhat khan Chicago atanga Mi chikan pana kal laiin chin hriat lohin a bo a ni. He lawnga thawk pasarih Captain George C. Albert Stalin an bo vek a ni. He lui hi nasa taka zawn ni mah se, lawng chhia engmah hmuh a ni lo. Sei lo ṭhenkhat chuan Hume chu thinga siam a nih avangin a part ṭhenkhat tui chunga darh lo chuan a pil ringawt an ring thei lo. Vawiin ni thlengin Hume bo dan hi hriat chhuah a la ni lo. Kum sangha zakua sawmhnih leh pakhat khan lawng Rosabelli chu a chhia a, thawktu leh passenger sawm pakhat te bu chungchang chuan he hmun hi Chenchin Thara a rawn ti lang leh a ni. Lawng chhia hi khaikhup zawnga tuia lang hmuh a ni. Lawng lian captain pakhat chuan a awm dan atang chuan he lawng hi lawng lian nena insu nia a lanthu a sawi. Mahse chumi kar chuan chutiang thil thleng engmah a awm lo. Lawng chung lam chu a chhe vek a, a cabin pawh deck atang chuan a awm hrang daih a ni. Rosabelle-i chunga thil thleng hi tun thlengin hriat theih a la ni lo. Kum sangkhat zakua sawmthum leh pasarih khan George R. Donner bungraw phur lawng awm MC four lane captain chu lawng atangin a bo a, an zin lai chuan a cabin-ah a chawl a, mahse An kal tum hun an thlen dawn hnaih chuan crew member pakhat Donor chuan a cabin ah chuan ko turin a kal a, mahse a room chu a lo ruak vek a ni. Captain Donor a hnu hma chu hmuh tur reng a awm lo. Aircraft pakhat Northwestern Airlines Flight two five zero one New York atanga Minneapolis hmana thawk chu Lake Michigan chunga a thlawh laiin chin hriat loin a bo tawh bawk. He thlawhnaah hian mi sawmnga leh pakua an chuang a, khaw chhe tak hnuaiah an thlawh laiin zanlai thlen hma lawkin a bo a ni. Thlawhna hnu hma an hmuh chhun chu Coast Guard-ten airline logo chuang blanket pakhat an chhar chauh chu a ni. Hei bakah hian meilawng pakhat Sena Bins chu thawk tu hoin kum sangha zarep sawmriat leh pakhat Zanulni sawmthum khan pil mai turin an tlan chhuah san a. February thla tawp lamah chuan sangha mantute chuan meilawng tumah mihring chuang awm lohna leh a chimni atanga meikhaw chhuah chu Luia chuan an hmuh ṭhin thu an sawi. Mahse, chu Lui chu an han zawn chian pawhin lawng bo tak hnu hma reng reng hmuh tur a awm lo. Sangha mantute hmuh kha eng nge ni ta ang? Kum sangha zeret sawmrial leh pathum July ni sawmhnih tlai lamah Lawnglen Mary MC Lane-a thawk pakhat chuan Vurtlang lei rawh chantiat vel chu van aṭangin chhum pawh a lan miah loh laiin An lawngah chuan rawn tla niin a sawi. Minute sawmthum chhung vel chu Vurtlang chu rawn tla chhun zawm a. A len hlawm em avangin lawng chhuat a thing te chu a delh khuar thei hial a ni. Crew member te chuan chumi zan chuan Vurtlang pound hnih a rit chu ice box ah dahin vau kam lam thlengin an phur a. An thusawi chu dawt a ni lo tih finfiahna atan an ti a ni. Tun thleng hian Lake Michigan Triangle ah hian thil mak tak tak a thleng a, sawifiah thiam loh thil a la thleng fo a ni.